Eya minjhani matsonga ma ka hina na manyembane na machangani marhonga hinkwenu ku katsakanya ka hina na mi amukela ka channel leyi ne namuntlha hi hlangane hi album of the year hi Xitsonga ne.

then na social media posts ni ta discuss leti ni nga ti faka ka Facebook so let's start ne I will start from number five I will only read five uh, out of five ne one out of out of five because there are so many albums ku na vanhu vo tala va nga humesa Santlene vo Swimanimani van'wana a hi va tivi va swipyipyiphi kumbe lava va humesile a hi swi tivi so hi ta sungula ka number five number five ya mina you can guess guys but for mina uh, i Prince Ranga ne mpfumawulo wa Limpopo poison ne ni twa onge rhangani i tirhe ngopfu ka after swo tala leswi nga humelela loko a ta a tlhela eka Joburg xin'wana and so on so this album mpfumawulo wa Limpopo Limpopo poison ni yi rheta number five na album leyi biwini guys loko no discuss-a swa risimu. ni nga swi twisisa ku na tinsimu leti rhanga ni nga ti nyika nkarhi ende ta vulavula tin'wana ku va ku there more like entertainment than advising people ne okay let's move on number four number four ka mina i doctor Joe Shirimani xi ri one o'clock ne ni twa onge album leyiwani a yi we swekiwini it's a typical Joe Shillman album a yi na something so special but yona wa yi twa ku yi swekiwini tinsimu to fana na va hola va marhozana ti kahle ta ti pfariwile. or to ka ti nga ri tinsimu to fana na ta va Doctor Thomas Chauke but they are also very good song number three can guess guys ah Mr. Post is my number three ne album ya xitulu xa le Ximatse Picha ri ni nomuntlha ri approach nhwanyana luya na yena eku tirheni kahle ni twa onge rito ra yena ri le compliment-eni ka rito ra Mister Post guys mi nga hlamali ku why Mister Post a ri number three u tight le henhla le. wa swi twisisa ende ni yingisele na vanhu ku va ri yini mina ni nga ni kha ni bela hi Mister Boss or ni bela hi swimanimani or ni rhandza ngopfu Mister Boss mara la no hanya ni ya tirhisa my personal ngopfu swa discretion ni tirhisa na ku album yi receive-we njhani hi vanhu. ne so ni rhete my the post number three um tinsimu leti ti nga duma ngopfu laha i mhani ku risimu leri nga duma ngopfu i manyangatsi i risimu leri vanhu vo tala va rhandzaka ngopfu mhaka ku risimu ra biha tin'wana a ni se titwa ngopfu mara i song. vanhu va rhandza beef ya ya vanhu va rhandza beef so phosa yi tirheni na yona mara ni twa onge Mister Post hi ku ya hi ntiyiso ni a ni ndluleli ka xitandati lexi a nga ka xona ni tlhela ni nga vi na yena but yena is up there with the best currently. Nta number two. Guys, guys. Tiko ra gas. Beni Mayengane. Album ya Beni Mayengane yi huma December leyi mara khale yi humile. But vanhu va ha yi rhandza. Ne? Tiko ra ka Gaza, tiko ra ka hina. Ne? Album leyiwa. It's not well cooked but vanhu va hi rhandza tinsimu to fana na xibekarhani vanhu va ti rhandza tinsimu to fana na mbewu vanhu va ti rhandza ne so considering uh, what people voted for i also voted for this album to be number two on my list ne yes uh, guys you can guess number one can't choose but I know who is number one. Go there. Number one, Dokotela guys. I, I human yalo na Dokotela. Dr. Thomas Chauke he is very very good. Ne? Ni choose album yena ku va yi va number one ne? Hi mhaka ya ku ka album leti nga huma December leyi ne ka ti-album leti nga huma December leyi ya Doctor Thomas Chauke i album leyi loko hi tshame hi yi yingisela hi swi twisisaku ku Muyisa loyi or dokodela la munhu va n'wu study-le ende va n'wu twisisa loko va tsala nsimu ta vona ta vupfa ende ta yingiseleka. ende ti vulavula na vanhu hinkwavo so for me this is the best album of 2021 by far ne by far nkarhi wun'wana a ni twisa ku album leyi a yi fanele yi nga ngheni because eh Dr Thomas Chauke already va kurile ne eh swilo swa vona swi vupfile swi endliwa swi vupfa so mara anyway na vo va humesile ni ta ku yini vanhu vo fana na va Sandglen a ni va katsangi hi mhaka ku album ya vona a ndzi se yi twa and a ndzi se yi twa yi chayisa so swi endle ku na mina ni ku a. loko no yi no no hambi no yingisela loko vanhu va nga yi rhandza va yi rhandza ni ta ku yini I can't use favoritism ne so guys eh letiwa i ti-rating ta mina from number one number five ne to number five ne so ka ha ri na song of the year ne song of the year eh a ni chuzanga ka vona vanhu lava but ni twisa ku doctor Sophie loko mi wacha video ya mahlweni doctor Sophie i ya nga Charles Mbhalelo i ya nga Charles Mbhalelo for me ne okay Hey guys, uh, uh, when it comes to polls, ne, ni tirhise Facebook ntsena. Uh, Twitter ni yi tirhisangi hi mhaka ku uh, a ni twi onge my followers ah hi rhandza swo hambanahambana se ni ku hava swi nga endla ni va na ti-forty ntsongo so loko ti-followers ta me to tala hi lavo sapota bolo hayi music wa Xitsonga so ni chuze ti-group ne group leyiwa hi yo sungula ku va ni yi chuza ni ya Benny Mayengani versus Mister Post twenty twenty twenty twenty one. mara yi na ti-followers to tala mara ni realize ku a yi nga ri fair ka vanhu vo fana na va Thomas Chauke va Doctor Joe van'wani va Edina Soli makamu kwala Mpelumpfilu ne so then ni decide ku okay. mara ho ni yi tshika yi run loko mo languta laha beni ma hina no rhanga mahlweni seven hundred and ninety four votes then Mister post number two i three o eight lero Mayengani u rhange hi more than fifty percent u lete hi more than fifty percent vote ka his arch rival in this group.

munhu un'wana na un'wana a nga add-a ni option yintshwa so mo languta na laha mi the post wa repeat-a mara even if ha ti add-a laha still Mahingani wa ha rhanga mahlweni van'wani va add-ini va tlhela va add-a Josh Rimani la a swi la ku Josh Rimani a nga gonya nyana loko ho ti add-a la ti ku sixty something or seventy something. then yes na van'wana na van'wana kwalaho okay poll leyiwa and ni nge ze ni yi ni ni ni ni ni ku hayi yi determine who is the winner no se ni tlhe ni endla yin'wani yona yi le ka egiyani view ne egiyani view so a giyani view a ku vhotanga vanhu vo tala ngopfu mara va vhotini lava nga vhota so loko ni languta ka giyani view ni twisisa ku i group ya general a hi vanhu lava nga joyina group leyi hi ku lava swa music or something so just people who join this group. from Giyani, can be from Bush and so on eh? vanhu vo hambanahambana mara yona as Giyani Villa swi le ku joyina vanhu va Giyani ntsena so Dr Chauke album or Dr Thomas Chauke album ya Xikwembu yi rhange mahlweni yi landzela hi Mister Post so Mister Post i number two ne ka leti nga add-a hi mehe a Ben Mayengani na va number three but ku na un'wana a nga add-a la a ni tivi ku loyi wa mislead-e vanhu what what Ngobeni ne if ka add-a like option ya yena ya Ben Mayengani. tiko ra ka hina me ni te tiko ra ka Gaza me ni twa swi fana then loko mi languta tivhoti ni ta ku ni bebe Malinga is number two cause 184 plus 46 is almost uh, let me say eh, 230 which is more than xitulu xa le ximatsini ne van'wani va etisele mo ka mm, kumbexani mayengani again no 12 points at the end la mpfumawulo at the end so guys hi ku ya hi mina even ka facebook